Awle, hei vawiinah zpm Media Chairman ka nih angin IAF ina Lengpui leh Sihphira ram an hawh an hralh tih vel kan inhnial buainaah Media hmachhawn a lo tul leh ta a. MJA Media lamte inhun hlu tak senga helai, Zpmz Headquarters a Press Conference kan koh min rawn tawihawm hi kan lawm a, kan hriat theuh angin ni sawmthum pakhat January khan Aizawl Press Club ah Press Conference kohin IAF ina Lengpui leh Siphi rama an ram lak an ram hawh tur chungchangah zpm chuan thil awm dan puan chhuahna hun kan rawn nei tawh a. Vawiinah pawh hian hei kan media GS Pu Jona a te, kan legal board chairman Pu Ma Siam a te nen kan rawn in lan leh ta a ni. Ni sawm thum pakhata press conference kan koh khan Revenue Minister pawh lo ni tawh, Pu Lalruak Kim a te, Chief Secretary pawh lo ni tawh Pu Lalnunmawih Chuango te, anmahni ngei hian CBI-ah, Complaint theh lut se la, an theh luh ngam pawh kan ring a tiin zpm chuan kan lo beisei thu kan sawi a ni. Tichuan thu a lo kal zel a, a bik takin mnf unaute hian CBI a case complaint harsat zia an aupui nasa hle a. Social media pawh kan lo hmuh vek a, CBI a case hi chuti mai a theh luh thei ni lo, a har lutuk. an ti a. Tin, chutih lai mek chuan Congress unaute lahin kawng dik lo zawk zawhin zpm, zpm VUC ah te an han theh lut vei rawl nen thil tak tak buaipui ngai lo party pahnih te che zia hian ram mipui te rilru a tichhi ai hman hle a ni. Khatia thu a inchuh nuaih nuaih lai khan zpm min puh vak vak lai khan mnf leh congress te hi theh lut hmasa ni inchuh in an intlan siak dawn a maw kan ti a, amarawh chu kalmuan siak policy a sawi a sawi fel lam policy an kalpui a. Ztm lah chuan theh lut vat vat se tiin kan lo thlir a, an ni pahnih lah chu a kaw tawp atang ang maiin pehel dan tur an zawng a tikhan ih harsatna chi hrang hrang an sawi a, a pehel theih ang berin thil an kalpui a nih kha. Nili nilai khan Council of Minister kan thu khawm a, tichuanin Council of Minister thu khawm chuan kan rel tur pawimawh ang ang te kan han rel zo a, kan tih tur kan han tih zawh chuan Chief Minister in le i thu fual lawk ang u, eng nge IAF ram lak tur chung chang ah khan mnf te Congress te hian thuan thu hla an nei em tih Revenue Minister a zawt a, Revenue Minister chuan engmah thu thar CBI hnena theh luh tih vel emaw a awm thu a hriat loh vang khan Chief Minister chuan chuti nih takah chuan mipuite'n thu dik hriat an duh si a, ruling lai ngeiin a CBI-a complaint theh luh hi a kawng kal lo hle na chungin mnf leh Congress te an chet ngam tak loh avangin theh luh mai a tha ang e a ti a. Tichuan Revenue Minister chuan a hming a theh luh mai. a rem tih thu sawiin Revenue Minister hminga complaint pawh chu thehlut tura tih a ni ta ni. Amarawh chu legal expert te atanga idea khawnkhawm a nih hnuah Minister ni lai hminga thehluh chu rem chiah loh anga hriatna a awm a, Media Chairman nihna angin keimah hi thehlut tura tih ka ni ta ni. Tichuan. Chu chu thutlukna siam a nih hun ka tlai dar lih vel a ni a. Kan han inrawn nak nak a social media WhatsApp kaltlang ten kan inrawn a. Mnf leh Congress te chalchang engmah ti ngam tawh loh chuan zpm hmalak tum dan chu an lo hrelo ni ngei tur a ni. Khatia kan inbuatsaih a PR tur te kan buatsaih lai zan dar kua bawr velah khan mnf chuan media hnenah information pe chhuakin naktuk ninga Chawhnu dar khat ah khat leh chan ve ah an tiin ka hria. Chutah chuan CBI a complaint kan theh luh tur ah media te min tawihawm turin kan ngen a che u tih kha an han theh dar ta a. ZPM hmalak tumna hria a khatia chawp leh chil tak mai a enrawn chuk chu kan ni tih kha a tuk zel a an hmalak dan ah pawh khan a chiang ta viau a. A mak pawh kan ti khawp mai a, ZPM khan thawm nei lo i lang chuan engmah an ti ngam dawn lo a ni tih chu. Ni rei lo te chhung khan an che zia ah kan hre vek a ni. Tichuan, Indian National Congress te pawh an chi ai ve ta a, VUC an theh luh kha a kawng kal lo in ah thil awm ang lo tak a ni tih te pawh an hre chhuak ni awm tak a ni. Mi te pawn an nuih deuh tet tet ni te khan an hria te pawh nih ka ring a. Tichuan, MNF in a theh luh an tum tak ah chuan an ni pawh chu an inthiam lo tih ngaihna hret chuang si lo khan, An han che ve ta a, CBI-ah chuan nimin tho khan an han thehlu ve an han thehlut ve ta a ni. Tichuan, hei he thil hi kan tar lang anga Sri Pravin Sood, CBI Director, Central Bureau of Investigation, Plot Number five B, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi, one one zero zero zero three, six February two thousand twenty six ah hian ZPM chuan, CBI hnena kan thehluh tur hi complaint hi phek sawmkua pahnih hi kan sawmkua panga hi kan ready vek tawh a ni. Chutiang khawpa kan lo in ready tawh lai chuan khatiang case complaint chungchang MNF leh Congress pawn an thehlut ta a ni tih thawm a lo awm khan, zpm pac meeting lai chuan a lo hre ve ta a. Hetiang a nih chuan kan media department te kan Council of Minister meeting zawha meeting zui in, non formal meeting in, informal meeting in CBI hnena zpm in chhuina thehluh ngei a tul a nih hi tia an lo inbuatsaih tawh a chu. Hetia mnf leh Congress in an theh luh tak ah chuan a ruling party tan hi chuan tih ve lo mai ni se tiin pac chuan a rel ta a, keini pawh min hriat tir ta a ni. Tichuan pac chuan mnf chauh chuan an submit dan ang khan submit se zpm hi kal tlang kan tum a ni. Chief Vigilance Officer, Chief Secretary hnenah cbi a direct a, Thehlut ngam lovin an thu theh luh pawh kan lo hriat dan chuan detail reports, detail information pawh awm vak mang lo, thu tluang tlam, thu lawn pangngai ve mai mai kha an theh lut niin kan hria a. MNF ina an theh lut tih kan hriat kha chuan a zpm lam chu theh lut turin ka en buatsaih nasa khawp a, a phur pawh kan phur a ni. Amarawh chu Congress tlema party lo pangngai deuh zawk te pawh han ti la. Anni khan CBI-a, CBI unit Mizoram-a direct-in an an theh lut ta tih kan hriat khan kan thaw huai mai a. A consent pe tura lo in ready sa reng zpm party tan chuan thawk huaina tham kha a ni reng a ni. Chuvang chuan he thu inchua CBI hnena theh luh han tia hi chuan MNF hi chu an tel ve pawn kan hre chiah lo a ni. Chu chu zpm dinna a lo ni ta a. Media Chairman ka nihna angin thehlut ngei tura inbuatsaih ka ni a, PAC in Congress in direct a CBI unit Mizoram-a an thehluh tak avangin danin a kawng a zawh anga zpm chuan consent a pe ngei ang tih kha kan innghahna a ni ta a ni. Tichuan, he thu inchuh chungchangah hian. I mnf unaute hian a bik takin zpm sawrkar hi Social Impact Assessment chungchangah dan dik lo tih angin min puh a ni. January ni sawmhnih, Sanghnih sawmhnih pathum khan Border Outpost, BOP, Uit in Mamit District by the BSF under the Ministry of Home Affairs, Government of India, ina, Construction of Border Outpost a tihna tur atan hian January ni sawmhnih, Sanghnih sawmhnih pathum khan Social Impact Assessment Exemption hi an lo pe a ni. Tin, Chhin Tuipui, Tuipui Deep Bridge, by the BRTF, under the Ministry of Defence, Government of India, for maintenance of national security along the Indo-Myanmar International Border atan pawh hian, Social Impact Exemption-a hi an lo pe tawh a ni. Hei hi chu thil pahnih kan han chhui chhuah, kan han chhur thui tur chhuah mai kha a ni. Tin, Press Conference kan koh hmasak pawh khan Document-a tam lutuka sawi vek sian a ni lo, Media tan pawh an inawm anga hriat vek sian a ni lo, a date te inkal theih nasa si a, kan ti a. Amaherawhchu thil pakhat chauh hei hi kan tar chhuah duh a awm a ni. Hetah hian. September ni sawm hnih paruk sang hnih sawm hnih sang hnih sawm pakua sang hnih sawm pakua chu tute sawrkar lai nge kan hre awm e. Vanlal Ngaisaka Deputy Commissioner Aizawl District chuan Senior Officer Incharge Administration Headquarter Eastern Air Command Indian Air Force Nonglir Shillonga Land Acquisition Outright Purchase of Land for Rising Indian Air Force Station in the State of Mizoram tih Lehkha a thehluah hian Lengpui ram leh Sihphir ram hi GPS hmanga en fel vek tawh, coordinate tih fel vek tawh a ni a. Encumbrance tih te, no litigation kan tih ang chi, sawi buai thei leh harsatna awm lo chutiang chu engmah awm lo a ni a. tiin IAF lamah hian a lo zu thleng tawh a. Tin, he lai ram hi an ram lak tur pahnih te hi Barrenland thlai chinna pawh ni lo, ram hman tangkai loh, environment clearance pawh ngai lo, a a hmuna cheng te rehabilitation pawh engmah ngai lo, clear for land acquisition, land acquisition ti tur engmah harsan a awm lo tiin, Senior Officer in Charge Administration ah hian Deputy Commissioner khan September ni sawmhnih paruk sang hnih sawmpakua khan a lo zu thleng daih tawh a ni. Hemi chungchang hi Lengpui te pawh media lamin zutlawhin khulai ram te pawh an zu fanga kan lo hmu ve vek a. Heng lehkha te pawh hi kan thawn thla hial tawh a ni. Sang ni sawm pakua September ni sawm hnih paruk ah khan khang lai ram zawng zawng kha buaina awm lo, engkim fel vek, environment clearance pawh awm lo, a mi cheng te tan pawh rehabilitation pawh ngai lo tiin sorkar hmasa khan engkim a lo pe fel vek tawh a ni. Chutiang chu thil awm dan a ni a. Hemi chungchang ah hian zpm chuan Zoram mipui te leh zpm supporter te, Lo tawngtai puithin te hnenah chah duh kan nei a, zpm hi kan dikna leh kan hnathawh that puanzar lamah hian kan chak lutuk lo. A bik takin mnf leh Congress te hi rei tak lo sawrkar tawh hman em em mai, thil dik lo pawh dik anga sawi thiam, thupuar pawleng, propaganda, um thiam em em mai. a tak tak ti vak ngai lo. Mipuite awih tawk vela thil sawi thiam an nih avangin an thu chheh vel leh an thu chhaih vel thil an rawn au pui hi lo awih hmasa lo turin kan ngen a ni. Zpm tap tan em em tu kan social media workers te chu pawh chuan zpm information centre atanga thudik rawn chhuak tur hi lo chang thin ula kan duh a. Chuvang chuan hetianga kan rama ram hralh tih te, ram hawh tih te, scam tih te hetiang boruak a lo awm hian zpm party chuan dan ang takin chhui chhuah ni se la, he ram inhawh tirna chungchangah hian dan dik lo taka man tang ei sawrkar bum te, Mipui bum te, document lem lo siam te chutiang an awm a nih chuan dap chhuah vek a, an phu tawk anga hremna an hmuh hi kan duh a, tumah zpm chuan ngaihna thiam hlah thlem ni lo se tih hi kan duh a ni. He thil ah hian inhnialna tawp thei lo a lo awm pawh a ni mai thei a, ka sawi tawh ang khan eng pawh lo ni se zpm chuan CBI a theh lut turin document kan peih vek tawh a, vawiinah hian A bik takin Congress in a an chhui complaint an theih luh hi chak taka CBI in a a take up theih nan CBI in inquiry te a la anga a tih tur a rawn ti anga Mizoram sawrkar ah consent a rawn dil a nih chuan a rawn dil an rawn dil ngei pawh kan beisei a. Chutiang anga thil a lo kal fuh ta lo a nih palh pawn ZPM chu engtik hunah pawh che chhuak turin kan inpeih reng a. He thil ah phei hi chuan. A, mipui inhnialnaah CBI-ah hian engmah theh luh tak tak thei ni lo complaint theh luh pawh a har lutuk an tih chu Congress unauten awlsam taka theh luh thei a ni tih an rawn lantir pawh hi Congress party chungah pawh hian lawmthu kan sawi a ni e. Khati chin kha ni phawt teh se kan lawm e. Pei pei bet nge CBI theh luh hnu hi pei sa in.

Kan ngaih kan rinhlelh te chu an rinhlelh mipui nawlpui ina rinhlelh tur an rawn chhawp chhuah chuan Central Service thlengin an tel a ni, IF an ti. Tunah hian Mizoram sawrkar hian consent, special consent emaw pawh lo pe ta a sela, Central Service ho tan khan consent a pe a lo pek a lo pek kep ngawt thei lo a, prosecution sanction hi Central lamah an dil leh tho, CBI hian a ngai dawn a. Chuan chu he thil hi a kawi kual hle in kan hria proper lo viau chu ni hran lo ti thei tho a, Omar chu hei aia straight zawk a kal thei dan hi awm reng a ni, chumi chu keini chuan direct in Director CBI ah hi online in a thehluh thei a, hei nimin lampang khan kan peih fel tawh a, online a thehluh dawn hian twenty five MB chin hi a upload thei a. he complaint kha chu phek sawmkhua leh panga hi twenty three MB ah kan siam a, chutiang thlap chu kan inbuatsaih a ni. Chumi nih lai chuanin tiang khanin thu a theh lut tur thawm kan hriat loh laia a hnuah rin loh deuhin nimin piahah kan theh luh tur thu vawiin nia niruka theh luh tur thu a than takah khan an intlansiak leh ta thut si a. Tiang kha lo nih takah chuanin kan hotuten party lampanga hotuten ngaihtuahna an hmang a, A hei chu tiang an tih sup sup tak ah chuanin keini erawh chuanin thei ang tawkin chhui a nih theih ngei nan hian hma lo lak puii la i tih kha thutluk nan rawn nei tak ah chuan theh lut lo turin tiang khan thutluk na kan siam ve thung a. Mnf lampang representation kha ka hmu a, tah khanin CVO kan Chief Vigilance Officer khan hma lo la dawn points engtin nge nin aw ka ti a, documents engmah, An representation support nana documents pawimawh engmah thil tel an nei lo a, a fact and figure a khawi lai kha nge chhui tur nen tikha kan Chief Vigilance Officer hian collect mai turin an tih nge ni? Complaint reng reng chu keiin chuan tain kan annex vek a ni, documents zawng zawng pawh dik lo a awm em hei hi lo chhui lo kan ti a, chung chu engmah an ti lo a, hei hi engtiangin nge Chief Vigilance Officer hian kan CS hian hma lak dawn kan hre lo a, a process chu a muang mai thei lo. Heng zawng zawng hi ka lek leh vek tur hian a ti dawn nge? Preliminary Enquiry te paw'n ka la nga, chu pawh chu CBI ah hian tih kher a tul lo a tih phei chuan ta State Agency a awm a, tin kan Chief Vigilance hian kan Mizoram sawrkar hnathawk te chunga Vigilance hna kha chu thawh tur a ni ta. Heta IFO-a kha chuan thuneihna a nei pha lo hrim hrim a. He thil hi engematia game play na mai mai a ang te pawh kan ti a, Amar chu hmaan lo la tawh a, theihtawpin a party ang pawn sorkar pawh party angin hma kan lo lak puing a, sorkar pawh a che turah kan ngai a, kan chief minister berin thu lo sawi tawh thin angin tianga prosecution sanction dilna awm a nih phawt chuan engmah i helo in kan Legal Department a kan Secretary Pheichon Hreipui Tahriam hun chhung pawh nghak lo in a ti deuh kher a a thin a na. Chutiang chuan in i nge Prosecution sanction kha chu an rawn deal chuan phalna an lo pe nghal mai dawn a ni tih kha kan hre sawi duh a ni e. Engemaw zawhna awm em a awm chuan zawh thei tho lo. Tunin sawi na ah te chuan MNF in a nimin a.

Engtin nge an inhma lak dawn hi chu kan hriatpui chiah lo. Tunah chuan hakhat concept lam lam pêl kan hre sawi ta a, a hmain sorkar te lah general concept lam pêl hi tih lutuk kha inlo pe leh ta si lo ti nan ni? A khalai kha chu dan in a phal lo vang nia, Prevention of Corruption Act in a a sawi, sorkar hnathawk te leh mla te chhui an nih dawn reng reng in prosecution sanction an la ngei ngei tur a ni. Ti ni tan, hetlai pawhin sorkar hnathawk of sorkar official te inhnam hnawi ni ngei a lan avangin tah kha chuan prosecution sanction hi an dil a ngai dawn a ni. Kha ai zawk kha danin a phal lo vak, zawk central act a nia Prevention of Corruption Act ina ih a phal lo vang zawk a ni kha lai kha chu. Zpm sorkar chuan general consent chu kan pe, amarawh chu central lamin limitation a rawn siam tihna a ni ber mai.

Chu Zoram mipui pawhin a chah na ni. CBI tih hmel lai hian SCB lampang emaw, tunahin pu ruat a sai lo, engineer ruat a sai lo, a than block ei in ta complaint a theh lut a. A mi kha corporate that a zirtir sawrkar hian Pu Henry Lis leh Pu Min Te Lis kan hria chuan mipuiin decision an siam fel thei vek mai lo ni chu mi chu a tihchak dan awm em tih laia kha zawhna kan pe lawk teh a ni.
Nia kha thil kha. A lehlamah chuan kan sawi hei legal point of view pawn khutah kan hnathawhna lang pawh kan sawi fo thin a, kan mnf unau te hian an hel hle a, enge chhan niin kan hre lo a, Pu Rohmingliana kha lehkha zawng zawng kan en chuan Pu Rohminglian kha nei tu niin a nei a ni ta ni Lengpuiah chuan a nin a phal a, lo commission rawh te pawh an lo in ti ni mai thei a, Henry nen khan kan hriat pui lo a, an rawn khel a an representation ah pawh khan. Sale deed an register leh power of attorney pawh an register a ni tih te kha an rawn ti a. Power of attorney a an register a, khati zat a Pu Henry-a account ah khati zat a lut a nia complaint tur ber tur ber a chu Pu Rohming Liana kha ni awm tak a nia mnf lampang hian an lo helh hlat a nia an sawi ang khan a dik a hei hi chhui chhuak nei se tih hi mipui duh dan niin a lang a a chiang a tah chuan thei tawp in Party ang atangte leh sorkar atangte pawn lo nawr chho turah beisei ila a tha ang tawh. Awle.
Thil pakhat kan sawi belh lawk anga hetianga thu in chu a lo awm takah chuan a ram lak leh tih zawng zawng chu helai pawh document ka rawn tar lang tawh a, hemi document hi twenty six September two thousand nineteen kha zpm kan sorkar ve hnu hian heng a ram lak dana thil fel lo mnf hnu hma pawr lutuk a hi, Kaltlang zui pui zel ngam chi a ni lo ve tiin mipui hma a puang zar ta ila, mnf tan chuan vanpui a chim a ni ringawt ang. Khawhawina tur pawh awm lo ang, a zah thlak khawp ang. Amarawh chu, Revenue Department chuan uluk taka enin Right to Fair Compensation Act two thousand thirteen hnuaia dan ang taka ram lak dan, acquisition dan, zawm theih, dan zawngin Ministry of Defence-in he laia Air Defence tur a lo mamawh zia en chungin mnf hnu hma pawr puang chhuak duh miah lovin him takin tunah hian outright sale, outright purchase te pawh kan tih thin kha. Helai inhnialnaah pawhin mnf unaute hian outright purchase te chu a tawpah leh a kuisawnah a tawp leh tho lawm an ti a, keini tanchhan ve thung chu. Hnam tana martar, hnam party intingatten kumnga chhunga an lo indawrnaah eng a ti nge? Hnam himna leh ram himna pakhat mah an indawrna correspondent-ah khan sawi lang lo va, an lo indawr thei le tih kha an mahni kan zawhna a nia. Three seven one G tih te an sawi cham chi a, vote an duh hnaih pauh leh an sawi langsar kha a ni mai a. Amaw rawh chu helai a ram tana thil pawimawh lutuk ah, An sawi lang lo leh keini zpm sorkar erawh chuan kan ram himna dan ang taka zawh a tul zia hmangin kan communicate nghal a, chutiang chuan tunah hian pawi tawk thuk lutuk lo turin dan ang takin IMF hnena ram hawh tir chutiang tur chuan kan sir tluk thei ta zawk a ni tih hi a ni a, mnf pawh hian zpm party chungah hian lawmthu sawi mawlh mawlh tur an ni zawkin ka hria. Thil pakhat.

PSC zawk khan hma tinge an rel loh le? Umm, awle.
Ni e, hemi issue hi a pawimawh a. Thla thum chhung tih kha chu hetah party headquarter inkhawmna a kan hotu pakhatin kan chhui huam zia thu a sawi lanna a ni a. Keini press conference ko kha chuan thla thum chhung tih lam kan sawi lo va. Mnf leh Congress te hian an hming pawh kan sawi tawh kha. An ni pahnih hian an chhui tir ngam kan ring a, an chhui tir ngam lo a nih chuan anmahni pawh hian bal an kai ve ang tih china kha press conference kha a ni a. He issue hi Media Department in zpm party hriatpuina a take up a ni a, khami Council of Minister kan meeting zawh khan, Informal meeting kan han neih khan CM in he thil hi ni sawmthum pakhatah press conference in ko tawh si a, mnf leh Congress hian thawm an va nei lo ve, enge thil awmzia tih Revenue Minister-a zawh khan engmah an chanchin hriat tur a awm tak si lo ah khan Council of Minister member te chu kan hre vek anga zpm ministry ami te tho kan ni a, kha khan a hmanhmawhthlak em mai mipui an chi ai rei lutuk dawn tiin. Revenue Minister hmingin thehluh mai ni se tih a ni a, amarawh chu Minister hminga thehluh em chu rem lo ve. Media Chairman a nihna angin Pu Bilal Chanzawan take up rawh se an ti a, tichuan he thil hi a lo kal ta a, nimin chawhnu dar hnih dar thum vel thleng khan kan inbuatsaih a kan phur em em a, amarawh chu kan sawi tawh ang khan MNF te thawm te, Congress thawm te kan hriatah khan, PAC zawk khan helai room ah ngei hian PAC zawk khan ngawi teh u, party pahnihin an theh luh tawh tho avang leh direct a Congress in CBI unit Mizoram ah an theh luh bawk si avang hian hei chu thutling anih hi a, keini leh zel chuan ruling chuan i ti rih lo phawt mai ang u, rih lo phawt mai ang u nih ber chu ti lo ang u tih pawh ni chiah lo. A tul anih chuan he thil hi Zoram mipuite sukthlek enin kan la kal tho lo ang tih pawh a sawi thei chuang lo.

e kha lo kha chu kan sawi phak lo dan i document atanga thlir kha chu an hnu pawh e hei ti bawk sia a kha kha chu i court lam thu thu ni tawm chu ti mai ang investigation outcome a thu thu kha a ni tawm mai ang chu nupawr ti lai kha chu he laia indawh dan phung kha ti in man em em kha thleng lo ve thei thlap a out right purchase ang an kalpui land acquisition pangai anga kalpui engdah ni lo va. Dan tlawh chuan mumal nei loh an lo in dawr a zawk kha nia tikha taka chu khalai khan. Tin i zawhna kha a pawimawh khawp mai a, tu pawh sorkarna la chelh zel tur an ni a, keini hi kan ni reng dawn lo a, sorkar hmasa te hnupawr a piang phawrh zela kha a thu lem lo, kan in cho sual ta viau a, pathlingin zanhnih zanthum kan mutpui tawh hnu a ni ngang lo a kan hriat chin te nih chuan thu hran. Tunah hian phawrh duh nila thil tam tak pawh phawrh tur a awm alawm. Anmahni hi rawn au chhuak loh phei se chuan keini tih chinah a pawrh lo theng ber a kan chul mam tak avang hian keini phei chuan khawiah mah khan kan sawi lo a. Anmahni zawk khan an hnu a pawrh tih kha an inhre chiang lo palh nge ni? Chu chu ni deuh ber mai. Mahni Press Conference ah khanin Chief Minister leh Traffic Minister kut a fai a tih kha an hria a.

minute khat chauh pawh minister ni ta ila a maw minister ka nih atang khan minister te chu ei ru ve tur a ngaih hi mi mi thin mi thinlung aina awm nghal a maw tih mai tur hian in rin loh tawn na hi kan ram aina nasa em em a ni tunah pawh hetiang lengpui ram hralh IF in man to takin an lei tih bawr velah hian Eng tinge a mana to ta viau kan tih pawh kha a mana to theih nan khan outright purchase khan an indawr reng a ni, to lo thei a ni lo, a to vak mai a ni. Chutah chuan June ni sawmhnih pasariah Aizawl DC account ah pawisa kha a lut a, a lut a ni tih kha Revenue Minister hian a hre lo. Chuan a thla thar July ni sawm pasarih bawr velah khan CM hnenah file a thleng ve chauh a ni. Amarawh chu Zoram mipuiten Chief Minister pawh hian man tang a ei ve a ni lo maw, Revenue Minister pawhin a ei ve ni lo maw tih kha chhung leh khat leh thian tha te rinhlelh pawh kan kai ve nih zep tur a awm lo. Chutah chuan Chief Minister chu phone in ka be ta a, ka pu e heti li kan take up dawn a, I kut a fai em ka ti a ni. Chief Minister chuan Pu Chanzo ka lawm hle mai, ka kut a fai e, engmah hlauh ka nei lo, kal hmiah hmiah rawh min ti a, chu chu ka rawn mention a ni. Minister dang tih kha chu enge ni zawhna chuangtlai deuh ni mai se la.

MNF hian ni sawm sarih hi engtin nge an chhut leh ka tia. Trump khat kawng a chhung kha ni sawm sarih ah an chhut tel lo nge nia ngah. A MNF bawk hi ni sawm sarih hi zawh let ka duh a. Kum nga chhung kha ni sawm sarih a tling lo an ti nge? Ka sawi tawh ang khan a chi an kui a, an phun a, tui an pe a, a hmin a, an lo dawn chiah a. Chutiang khawpa thui chu an min hmaan la tawh a, chuvang chuan ni sawm sarih han tih te chu bul bal nei lo a ni a. Tin mahni a press conference ah khan Pula Rolkima bawk khan zpm hi Assam Rifle ram pawh an an office atana Eid, Kohhran ram Eid tih te kha a sawi lang a. May ninga sang hnih sawmhnih panga ah Advisory Committee on Lam Mual, Kan thut hmasak ber khan Chief Minister a chair a, hei le, Lammual ram chu Mizoram ta a nih tak avangin Mizoram kut a awm a ni ta a, engtin nge kan hman dawn? Helai Zodin kuala Presbyterian ram phei hi chu Presbyterian ta tur ni maiah ka ngai a sin, hei chu Kohhran hnenah a lut mai tura ka ngai tiin CM in bul a rawn tan a ni. Amarawhchu NGO, CC, lam khan in sorkar hma daih tawh khan Assam Rifle ram hi lak let a nih chuan mimal hnenah maw, Pawl hnenah maw, tu hnenah maw, tu hnenah mah a let tur ni lo tiin hma kan lo la tawh an tih avangin Chief Minister duh dan pawh kha khami tum khan a tlang ta lo chauh a ni. Kha kan sawi ho lai khan Pularual Kima, Ex Revenue Minister hi kha sawi ho na room chhungah khan a awm ve ngei. Chutiang thil kha chiang tak tu zawkinah, A letalinga dawt chiang lutuk mipui kaihuai sual thei tur chi anga press mite hmaa eng eng emaw la sawi an ching hi vawiinah hian ka inbuatsaihna piah lam mah nise an press conference base a min zawh avang khan kan chhang am deuh a nih chu.
A nih leh nichin khan a chi an kuai a, tui an pe a, a ransek hman an lut a, takah. In ti tawp si lo a, hemi erawh hi a rah kha in seng zawk chu ni mai em? A, a rah seng tih kha chu Ministry of Defence in sang hnih sawm pakhat atangin Mizoramah Air Defence ruahman hi an lo duh daih tawh a. Tin, tute pawn dan ang taka ram an acquire dawn chuan nichina ka sawi tawh ang khan mnf hun lai pawn Social Impact Assessment exam pawh a lo awm nual tawh a ni. Keini sorkar ah pawh a tul ah chuan, dan in a phalh ang in kan ti zel. Kha kha chu dan ang a tih a ni mai a, a sumtel tute kha sorkar a ni lo a, kan sawi tawh ang khan dan in tute nge an suh sumtel, an sumtel dan hi a dik em tih kha chu a la thlir ang chu. Apm sorkar hian in hei he hma lak hi a lo awm diau sela, awm lo tawp ang in a awm sela.

Kha kha chu Aizawl DC kha a mawhphur tur turin sawrkar hmasa khan a lo ruat tawh a ni. Aizawl DC kha Revenue Department in dan in zawng kim thlap em tiin preliminary notification hmangin a zawt a ni. Aizawl DC chuan tih tur zawng zawng kan ti ki meh an tih chin kha Revenue lo hriat chu a ni. Ram lak reng rengah Revenue khan Ground kha a va check tak tak lo a, DC te kha a check tu an ni. DC in a hi meh an tih kha chu Revenue chuan accept lo ngawt theih kha a ni lo, khalaia kha chu. Tin, mipui hnen atang khan complaint a rawn lut bawk si lo a, timai ang ziak tal in a maw, engmah kha a awm lo.
He FIR body lai kha tawitein CVO hnena MNF ina FIR an theh luh, i ti mai ti ang FIR kan han ti a complaint ti ta ila han lehkha theh luh ni min a mi kha kan lo hmuh ka ring a, document annex a kha engmah a awm lo furnish tur khan CVO khan requisition a siam leh dawn nge lam chu kan va hre lo ta. Hei keini ina FIR body kan han siam leh supporting document kan han thilrel ah hi chuan, Hek sawmkua panga ni ta vai hian FIR forwarding a hemi complaint body a hi a lehkha a forwarding i ti mai ila hemi a complaint lehkha body a hi hei hi phek sawm pahnih ni ta ni. Hetah hian sawi thla ta char char a a annexer a kha ti hian chumi kha mi lai chu chumi annexer ah chuan dah a ni tih kha a awm thla ta zel a ni. Kha kha. CVO hnena mrf party ten an thehlua kha chuan a awm lo a, thil ti tak tak leh ti tak tak lo deuh hi chu a awm hmel e, tih lai ang kha. Lo le, kan lawm e aw.